Me do be zɔna wo va ele be ne se gbe ƒe agba sa ye dzi eye da akpe na wo le nukpɔkpɔwo ta kple nusɔsrɔ̃wo ta. Enya aɖe koe ya be mawo kɔ de menye be mabie mi eŋewo be me ka ŋkie ewo eve vi yi ke le fu degbie ɖe. Me ka ŋkie be ne do degbie hafi ne woayɔ ewo be woe nye evegbie. tɔ. Ame bubu hã ɖe toɔ ame bubuwo degbe hafi woyɔ edegbea ƒe ŋkɔ la me bubu yi ke nye edegbeatɔ ŋutia ao ɖi. Ta ŋevi ne ŋe dzɔe ɖe ŋukpe na wòe. Enya le nublanui wɔm na mí ame aɖewoa, elabe mìde dzesii be ya be Mawu Wɔla lae tsɔe na mí. Enu yio wòtsɔ ne mí yi ke mía mea ɖewo míexɔ se be esɔ kple eƒe nya va se ɖe fifi ye ayi ɖe mavɔmavɔ yi ke míazẽ ada ɖe edzi yi ke ta meka mee ƒomevi menye o. Meka mee ƒomevi le anya mía o. Wodze be míawɔ eŋuti dɔ ye wo dometɔ ɖeka nye eŋegbee, ame ƒe degbe. Ta me nu ka ta ŋe gbe nakpe ŋu na wò la? Ne wò lame bubutɔ dom ɖi ɖe woayɔ wò be nye gbegbɔgblɔ ma gblɔla alo nye egbe ma tɔ le go ye ma awo ɖe. Ame kae doa eblugbe hafi woyɔ ame aɖewo be wonye blɔwo? Eblɔwoe doa blugbe. Egbee do mele Yehowa yɔte ɖe ŋutiwò. Ne dzo dzi va dza nyinye nye ʋe vi koa, eʋe vie nye ʋe mee nènye, ʋe gbie nye tɔwò míada ɖe edzi. English yɔwo ɖe? Menye gbe ye wodoa ta woyɔ be English yɔwoa? Francais yɔwo ɖe? Menye gbe ye wodoa ta woyɔ wo nenema? Egbegbɔgblɔ ma, ekama, ekama, ɖewomahĩ, yee Georgina wɔ ta eɖasiɖedegbe ʋe gbia dodoea ŋuti. Menye ye ame mawo doa ye ta woyɔa woƒe ŋkɔ te ɖe ŋutia? Nu ka ta ƒe gbeɖe akpe ŋu na wò la? Ao, ƒe gbeɖe megakpe ŋu na wò eve vi. Míatso zia. Wòe la zã ƒe gbeɖe hafi woayɔ ƒe gbeɖe ate ɖe ŋuti, woayɔ gbeɖe ate ɖe ŋuti o. Megakpe ŋu na wò. Megakpe ŋu na wò, nɔvi sɔfo, megakpe ŋu ne be míazã de gbeɖe le míaƒe ƒuƒoƒo me, míazã de gbeɖe. Ee, edze be míaƒe nuƒo nɔ ayi didiƒe. Gake mi mega tsɔ de gbeɖe kɔ ɣla le eƒe ŋukpenyenye ta o. Míaɖe doe, míaɖe doe, ʋegbee megakpe ŋu na wò. Ne ekpe ŋu na wò ke ame ka le azẽ hafi woayɔ wò ŋkɔ te ɖe ŋutiwò? Ɖe nyanuwuwɔla Yahweh mawɔa ao ɖe? Èʋe vi, zã degbe ʋegbee be ne woayɔ wò ŋkɔ te ɖe ŋuti, elabe ne wò degbeɛ bu la, wò ŋutɔ hã èbu. Woma bia ne mi va sɔgbɔ ɖe teƒe aɖe be o e, gane mi tso, gane tso, gane mi tso hã. Ne va yɔ ame bubuwo de du alo ame bubuwo de nyigba le eƒe gbɔgbɔgbɔ yi ke ɖomahi dze ŋu wo wutɔwo ta ɖe bua. Ebua le aʋa wɔm kple gbɔgbɔ ye ɖo le aʋa wɔm kple Yahweh Mawu ye ɖo la ta me ɖe kuku aha wo. Egbe ye do ame ma le ta wo yɔ ŋkɔ ma te le ŋuti la. Eki do hã le, eki nye tɔwui ye ye dzi o. Edoe me doe o. Eviɛwo enye, ne nye viɛwo koa, viɛwo nye, eve vinye, eve menye, eve gbie nye tɔwo. Zẽ mega nye ŋkpe ta na ɣle o. Me kae le azã gbe ɖe eve gbie hafi woa yɔ ewò ŋkɔ akɔ te le ŋuti be eviɛwoe nye o. Wòe le azẽ, enyee le azẽ. Mía zã mí de gbie, eve gbie. Akpe le nyea nye susu ye ne se ta. míama degbee ne wòayi ŋgɔ, míazẽ be ne megava dzɔ be gbe ɖeka gbɔ be wòagbe aɖe nɔ anyi wòkpɔ yɔ be ʋe gbe o, aa o, akpe na wò, míagado go.